Cun tuzan ah hin uh, program hi limit kan ngei lem lo a thawh ah a thawh ning in kan kal thluahmah ko lai i nan hngalh cio bantukin lai miphun caah he thlarau lei in ṭhan kan duh maw thazang lak kan duh maw cu bantuk lei thazang kan hoih deuh a si zongah hika hin kan pa bik eh, Reverend M Thong kam um cun hika hin eh, Dr. Chung Lian Hope ne kan umpi lio si hika hin CBC senior pastor Reverend Thong Ling Mol hlun um cun asilova politics lei in uh, ram ṭhanchonak lairam se se kawlram se se ṭhanchonak kongah kan i tel tum lai mo zeitin da kan chol chang lai ti kan kan hngal kan du a si cun heka hin kan MP hlun a Dr. Hmu Thang Lian Lian pa a um. Cu lawng si lo taksa lei in kan um a nuam set lo maw dam kan du maw kan ti si cun medical doctor zong si thiam thiam si ca cun phun tampi in tu zan ah hin kan i tel tum lai a zei set a zei set dah si lai timi kha cuset khaset timi um lai lo i miphun ca a ṭha a ṭhahnem ding i kan ruahmi paohpaoh kha i ceihmai ding kan si amah belte cu kanmah hin ha kanmah biaceih phu nih hin biachahnak taktak tu cu kan va ngei kho lai lo nain kan saduhthah le kan lungthlitum bia le thil kan hal duhmi hna le kan hngalh lomi i ruahnak a si lai timi kha kan van chim duhmi a si cun hika i simbol te lung bantukin pum lillul i ummi khi vei avan tuam tu khi zei si zong khin nan fiang set lai lo da te ka ruat khi khi Chin Foundation ni a logo a symbol a si ma khi lai thuam te si ko atu atu ni kan lai thuam soi khin thiam set lo fiang set lo si cha chun valei pumpi vawlei cung um mi lai mi vialte hmunkhat ah rian kan ṭuanṭi lai kan ram ca rian kan ṭuanṭi lai kan ram ca ṭhannak kan tuaktanṭi lai tinak khi a si i cu nak fiang deuh cun hi Chin Foundation i Executive Director Pu Zabik Bual Teng nih a herh ning in fia a herh ti han hriu fia te lai i cu vial cu hramthawknak lunglawmhnak kan chim seh kan caan hmannak cu a pakhatnak ah zumtu kan si bantukin Pathian sinah kan program vialte kan apply i cu amnak ding ahcun Reverend Thawng Ling Muan Hlun CBCE Senior Pastor kan sawm te lai cu din hu cun Chin Foundation tuzan i hi bantuk host akan tu tu Chin Foundation nih Executive Director Pu Zabik Bualteng nih zeitindah Chin Foundation hi a umtu ning le a herh tiah a timi kha a kan chimnak si te lai cu dih hnu cun heka hin kan pa le kha amah nih a herh ti ning in a han sawm te hna lai i cu dih hnu in biahalnak biaruahṭinak kha kan caan kan han peh thluahmah te lai i tu cu Pathian sinah kan caan vialte ap ding in Reverend Thawng Ling Bawl Hlun Bawi Khrih min in kan sawm. Thlacam hna seh. Hallelujah kan Pathian na kan dawt tuk ca kan i lawm i namin kan in thangṭhat ko. Tu zan caan zong hi nangmah dawtnak velin hi bantuk caan ṭha kan hmuhmi a si. Kan lairam ah kan bochanmi hna, kan pale hna an mui hmai kan hmuh hna i Maw kan Pathian, an hmurka an lungthin an nunnak in ram le miphun caah an rak cawlcanghnak vialte kong zong kha tuzaan zongah hin i cheuh dingah kan ra cang. Kan Pathian hi a tawlreltu Chin Foundation cungah kan i lawm i hika hong chawkmi ulenau dihlak cung zongah lunglawmhnak kan chim. Kan caan a hram thawk a laifang a dongh tiang nangmah nih kan telpi law Hi na fale hna, kan pale hna, nangmah nih vision na pekmi hna, rian na hrawmmi hna i cheuh i bauhnak kong zongah hika i ongchuakmi hna kan nunnak le kan miphun caah kan Khrihfabu le kan community le kan chungkhar in pumpak kan nun cio zongah sullam a neih nakhnga thluachuahnak kan pekpiak ko. Khamhtu Bawipa Jesuh min in thla kan cam kan Pa kan Pathian. Amen. Thla kan campiaktu Reverend Thong Ling Mual Hlun cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. I tu cu hlan kan chim bantuk khan kan program kan thok col ko lai i atu ah hin Chin Foundation i executive director a simi Pu Zabik Bualteng kan sawm lai i amah nih Chin Foundation cu zeidah a si zeidah a tinh zeidah a tuah timi kha a tawinak in a hun kan fianhnak si lai i cu dih hnu cun kan pa le an caan hman hna ding kha amah nih a hun kan hruai chalh te lai poi khrih min in kan sawm tuzan caan ah hika hin biak an hmannak nawl a kan petu CBC Khrihfabu hruaitu hna cung kan i lawm tuk ti kha amasa ka van chim duh cun a rak chok khomi pumpak nan zapi te cungah kan i lawm tuk ti kha ka van chim chap duh cu lawng si loin laitlang lei in chief foundation rianṭuan dingah lam hla piin a rak ra khomi lianlian nulepa vanṭha nulepa cungah kan i lawm tuk ti kha ka van chim duh tutan cu kan ni nih caan tampi lak ding si lo kan pa le bia ngaih ding kha si sihmanhsehlaw chief foundation cu zeitlai si ti kha a um peng a chim dong kan chim tuk rih lo ca khan tawi tein chim khawh ka van i zuam lai hmun dang tampi khua kan tlawng i kakip ah kan chim cang laiholh cawnnak zong kan tuah i dvd khuai thong hni kan tuah ti he thongkar zakua cu kan phawt dih cang berak krik lawng tang i thaizing kiptu a phur ding se cu lo cu thong hni kha kan phawt dih cang i kakip kalnak zong nih batak ten an kan tanpi cang an lawm le a toinak ten tin van chim ning law Chin Foundation hi 2010 in tuah sulati kan i thok a ruang cu cozah kawlram cozah nih 2008 ah phoisipung ka tuah lai i ṭhen ahcun democracy election kan tuah lai i democracy kan si cang lai ti kha a thanh ciami si 2009 lio zong ah ṭhuro cazual rianmi nih cun an thei lai ṭhen i election ding kong hna kha tam ngai kan rak ṭial i ai thleng tik ah zeitindah thleng sai ti kha kan duh cio ning aho paoh nih kan ram ai thleng lai zeitindah kan cawl cang cio lai Zeidah kannih nih kan tuah khomi um cio ti kha nan rak i ruah ciomi kha si ko. Kha kan rak i ruat ve tikah Chi Foundation tuah ah ṭhang hnga maw kan ti. Colak i tha kan pe ngaimi pakhat cu zeidah si dih cun nan theih ko. Mirang tampi hoi kan nei. Soisel tu zong innpa tampi kan nei. Sihmanhsehlaw a kan soiselmi lakah hi tluk kan ṭhatlonak tampi ko buin kan ṭhatnak tampi a kan chimpitu Mirang pawl nih an chim tawnmi cu uh, Laimi pawl hi Pathian nih an hmanmi nan an si. Pathian nih America zongah a thawngṭha bia karhtertu ding le mission ah an thlahmi hna nan si tiin a kan pompiak mi zong an um cuti a kan chimpiak mi zong an um i mi tampi cu kum nga um cangmi kan um kum hram cangmi kan um kan innpa mirang hna ca zeidah san kan tlaih ti hi thei cio dek maw har ngai san kan tlai lo ngai kan ṭhen hem lo ngai ka ti duhnak si Sihmanhsehlaw Pathian nih zeidah a kan timpiak timi cu kan theih lomi um kho men. Tu hnu saupi ah zeidak thil zong phunphun zong um kho men. Cucu kan thluak nih a phanh kho ti lomi si. Cucaah cun an kan chimpiakmi hi dawtnak le thazaang peknak in a kan chimpiak ti kan in ruah. Sihmanhsehlaw Laimi hi vialte hika i America i phanh ko hi cu a sosawh si bak lo. Pathian nih hin tinpiakmi pakhat khat cu a kan nei hrimhrim ti cu zapi zumh dihmi si. Hopoh nih kan zumh dih ti ka ruah. America ram hi tluk kal harmi a tom tom bak i Laimi hi vialte kan phanh mi cu a sawsawh selo pathian nih timhmi nei timhpiakmi a kan nei ti cu kan ruat cu timhpiakmi zeidah si ti kan ruah lengmang tikah kan thei kho lo sihmanhsehlaw cu lakah cun pakhat a fiang ngai ko rua kan timi cu kan kaltakmi hna kan chung le laitlang mi hna zohkhenhtu ding ah san kan tlai bak kan phan cangkat in refugee agency nih phaisa tlawmpal de kan pek i zanhnih zathum a kan pek maw zanga kan pek maw phone card te kan i cawk ve kha ka phan hi namte ka phan hi songwa te kan kuat hna zakat te kan kuat hna kan ti laimi velte a tlang pin an tuak tikah laimi pawl kan income hi kum kada dollar zanga long sin ti mi chen ni tam pin an kuat hna a ko khalo mi man ni zanga cun a tampi ni in kuat la ti zumna ka nei India pawl khi an kum an income khi kum khat ah dollar thong kha hrong long si ti an tuak piak hna Tuluk pawl khi thong hni i kan i zanga hrong long kan si cu cah cun san kan tlai ti bak fiang bak atu kan pa lan rak tlong i laitlang lei that ning gong an chim inn le lo gong vialte kan hmuhmi vialte khi kan mah nih san kan va tlaih mi hna phaisa kan kuat mi hna chung an si Cucaah cun a fiang bak komi cu Mirang pawl sin ka chimmi hna cu we can start from day one. A thaizing bak an agency nih airport ah phaisa kan pekmi bak kan chawnh hna kan kuat khawh hna. Mah cu rian cu a thaizing kan thok khawh. A thaizing theng si lo zongah a fiang komi cu kan thok khawh colmi rian si. Tuchun ni tiang zong kan peh pengmi si. Cucaah cun Pathian nih hika kan kan phaktermi hi zeidangpi a tampi zongah kan theih khawh rih lo zongah kan theih khawh bakmi pakhat cu Laimi hna caah kan kaltakmi hna kan nu le kan pa caah a si. Ram sertu dingah a kan thlah bak ti kha kan fiang cucaah cun kannih nih ram ai thlen i tlun khawh si ve tikah zeitindah kan tlun ve lai i vela ti kha kan ka tuak ruangah kan tuahmi si le a tawinak ti si lo kum zeimazat kum khat hrawng cu registration chung caan kan buai cu hnuah rian thok cu har tuk tikah rian tuan cio kan si lo aa pek bui van thok kha har ngai zeiti te kan tuah kho lo i zei poh sia biatak te mi som hna si kan ti america kan bu kan neihmi lian cangmi cu cbc usa si cbc usa kha barrel creek meeting ah nikum ah khan zei kan ti hnga riantuan pi kan bawm u kanmah lawng kan ti kho lo Chinfong desen hi a herh mi si kan tuah lo ahcun midang nih an tuah ṭhiam ṭhiam ṭung lai i kan hmai ka khan hakhan tlung lai i thil bawmhnak phunphun man tuah lai ma an ti khomi phun tam bin tuah lai kan nih nih kan zoh sawh hna tikah kan lungfak te ṭung la tuah kho ding i zuam hnan hi si hong kan bawm ve uh ti kha kan sawm hna tikah ah hihi kan lungtling an ti cu lio cun phaisa rak kan bawm u asi kho cu thong kul kan bawm u si kho lo thong hra asi kho lo cem nan ti thong nga kan ti an zapi te lungtlin nakin thong kul hin bawm hna si an ti ma cu cu la kha rak kan pek pek u kan ti mi si laimi nih bu tampi kan to i a thi lengmang mah cu zeidang thlathi lengmang te cun lo a pek hi kan tuahmi si ca si volunteer nih cun ngah lo full time rian tuan hau cun full time rian tuan nak ding ca thong kul kan bawm kan ti min a si EM zong phai lak han pe ri lo treasurer zong lak han pe ri lo cui chief foundation lak kha van pek ding kha si thiam phone lo cu phaisa zong tampi an kut cung phone lo cu ca cun khrifa bu kip ah ca rak ṭial ulaw ṭhaukha sa kan in ṭial piak hna lai i an ti nikum ah khan kan ṭial phaisa bawm tu zeimawzat kan hmu chat pahra hrawng ni kan pek i tukum hi a voi hnihnak chat kip ah kan kal si nikum ah kan pek khon kan vatlung keimah le mirang pahnih kan si pakhat cu singapore ah kan kal tak i rangkun tiang long phan zetan visa tuan te a hmu kho lo caah kan hawi pakhat i khan thlantlang tiang kan kal i uh, PCA thlantlang i TABC in zoh tawnmi kha uh, an zoh hna tu he i amah lawng nih hika Morgan County nan thei ko hi Morsville hi Morgan County ummi si Morgan County internet zong kawl nan hmu ko la Morgan County Chin uh, orphanage fund timi kha a tuah atu hi phaisa amah lawng nih kawl le thong som thum reng lo hmuh cang kan kuat ciami nai thong hling arong kan kuat cang hna i san kan tlai ngai ti kan rua tukum ah khan zun thla khan kan hoi pakhat Peter Swift timi ka kan kan hoi nu chinchin pasal kha maka kha ama kha expat tatak si kum hlei nga ren ton chang mi si khi ka Asia vialte development ren ton mi si ama zong va tlung kho report zong a tial tap hlei nga si zetin da la tlang than sau tan kan to la ti mi kha a kan ṭialpiak i amah zong a tlung i tampi kan i lawm a hawile zong tu sapan a rianṭuanmi pawl kha a sawm hna i kan tuahmi cu kan chim thlu lai lo mah kha hika lei ah CBC cu SN kan dirpi ka tinak kha si cu kan va tlung i laitlang lei ah CSCC kan va chimh hna nanmah lo rianṭuan kho si lo nanmah hi kan bu neihmi lakah lian cam nan si kan bawm u kan ti hna i CSCC nih hmunkhat rianṭuan ding ah kan lungtling an ti lunglawmhnak te he an zung pakhat ah kan cheu CACC zung ah zung pakhat kan nei cun staff pakhat kan van chiah ta i atu hi staff pakhat he kan nei i tuah ding tampi kan nei makha pawl kha cu caan dang um si le nan duh le hal zong kan hal te la kan program kha cu kan chim kho thula lo kan man ni zeizong vialte kan tuah kho lo ti kan thei uh, cozah pakhat man nih thil tuah thlu kho lo a tuah thlu kho lo ruang ah NGO timi hi chuahnak si cu bantukin cozah si lomi kan mah nih tampi kan tuah kho la lo sihmanhsehlaw kan tuah khawh dingmi cu change agent pawl hi biatak tein thazaang an pek hna la si lo le development agent manemi laitlang ah nubu ṭhanchonak tuahmi in um phunphun buin ummi khan pawl kha zeitin dah rian kan ṭuanṭi khawh la ti te hna chim ding an si kawlram ah rekun le phaisa tampi in tiatu laitlang nih heksat proposal ṭin ding si proposal na kal lo cu cucah cun a tin zezong thiam lo ma business planning tuah man thiam lo ma thil tampi training tuah ding zong um caah khan kha bantuk training tuah ding zong kha CCC ah training tuah ding si CCC ah hnatlaknak kan nei dih cang atu a si khawh zun thlan january thlan thok ding si le kan program tampi cu ka van chim ti lai lo e dividend rak in zor hna si le zaangfahnak tian rak in bawm te ulah a ruang cu maka kha hi ti tangka kawl lawng selo ram leng ummi vialte kan tlau sul lai tlau lo na ding ah a herh cemi cu holh thiam hau cu lawng selo ram dawtnak ding ca zong holh thiam hau tlun hau tlunnak ding ca holh thiam hau ai pe tlai di family chung zong holh pahnih pathum kan holh holh pakhat te kan man thulhan chung cu kan family zong a thong la lo kan i dol la lo ti zong kan ruat cu ca cun kan family ca zong thami si DVD kha nan hmu ceo zong kan chok piakcio ti kha kan in nawl hna i Khrihfabu cio zong nan Khrihfabu bawmhnak kan i halmi tete hna zong kha biatak tein rak kan ruah piak te ti kha ka van sawm hna cu vial cun biatam tuk chim kha kanmah caan a si lem lo ca khan cu vial cun siseh law a voikhatnak ah Reverend M Thong ka van sawm lai i tuchun kan i ceih dingmi hi development kha si ko development cu phun zei ti paoh in si kho ve du ahcun cun khingzang tein um hna si lo mu khingzang tein biachim le zongah zeimaw zeimaw kha nan lung chukmi si cun van tan pak hoi van hal pak hoi zong si cu lo i cachimh phun chim lekchia pek phun kha sem lo in biaruah si nanmah lei zong ruahnak tampi thei kan duh cucah cun ziah katin katin sia cutin nan tuah lo ziah cun haka nan thei lo ma nan sawm hna lo matin nan tuah lo timi ruahnak tampi zong kan cheu ti kan duh cucah cun kan bia zong kha kan tan pa ko zangkhai tein hi ti ṭhutpum biaruah bantuk ni ruah hna si ti kha ka van sawm hna i atu cu via hliphlau delnak ah kutbek nakin van ṭha pa sawm hna sih